لە هەوڵێکی نوێ و جیاوازدا بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشیە گوازراوەکانی مێشوولە، کۆمپانیای ڤێرلی، کە لقێکی کۆمپانیای ئەلفابێتی دایک و خاوەنی گۆگڵە، پڕۆژەیەکی گەورەی دەستپێکردووە بۆ بڵاوکردنەوەی ملیۆنان مێشوولەی تایبەت، ئەم پڕۆژەیە ناسراوە بە دیباک. ئامانجی کەمکردنەوەی ژمارەی مێشولە زیانبەخشەکانە لە ڕێگەی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای بایۆلۆژییەوە، بەتایبەتی لە ویلایەتەکانی کالیفۆرنیا و فلۆریدا لە ئەمریکا و هەروەها لە سەنگافورە. ئامانجی سەرەکی پڕۆژەی دیباگ بەرەنگاربوونەوەی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیە مەترسیدارەکانی وەک دێنگە و زیکا و چیکنگونیایە کە لە ڕێگەی جۆرەکانی مێشوولەی ئایدس ئیجیبیتی و ئایدس ئەلپۆپیکتۆس دەگوازرێتەوە. بە پێچەوانەی ڕێگاکانی کۆنترۆڵکردنی مێشوولە کە پشت بە مادە کیمیاویەکان دەبەستن، ئەم پڕۆژەیە ڕێگایەکی ژینگەیی و سروشتیتر بەکاردەهێنێت. پڕۆژەی دیباک پشت بە بەکتریایەکی سروشتی دەبەستێت بە ناوی وەڵباخیا.

مێشوولە نێرینەی ئایدز، EGBT، بە بەکتریای وەڵباخیا تووش دەکرێت، ئەم مێشوولە نێرینانە توانای گواستنەوەی نەخۆشییان نییە و ناتوانن بگەزن. ملیۆنان مێشوولە نێرینەی تووشبوو بە وەڵباخیا لە ناوچە دیاریکراوەکاندا بڵاو دەکرێنەوە. گۆگڵ داوای مۆڵەتی کردووە بۆ بڵاوکردنەوەی تا سی و دوو ملیۆن مێشوولە لە کالیفۆرنیا و فلۆریدا و لە هەندێک سەرچاوەدا باس لە شەست و چوار ملیۆن مێشوولە دەکرێت لە ماوەی دوو ساڵدا. کاتێ ئەم مێشوولە نێرینانە لەگەڵ مێشوولە مێینە کێوییەکاندا جووت دەبن، هێلکەکانی مێینەکان ناتوانن گەشە بکەن و ببنە مێشوولەی نوێ. ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ژمارەی مێشوولەکان لە نەوەکانی داهاتوودا. ئەم پڕۆژەیە پۆتانسیێلێکی گەورەی هەیە بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی مێشوو لە زیانبەخشەکان بە شێوەیەکی بەرچاو. بەبێ ئەوەی زیان بە ژینگە بگەینێت یان کاریگەری نەرێنی لەسەر جۆرەکانی تری ئاژەڵ و ڕوەک هەبێت. ئەنجامە سەرەتایەکان لە تاقیرنەوەکانی پێشوو ئاماژەیان بە سەرکەوتنی بەرچاو داوە لە کەمکردنەوەی ژمارەی مێشوولەکان و بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکان. پڕۆژەی دیباکی گۆگڵ نوێنەرایەتی هەنگاوێکی گرنگ دەکات لە بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشیە گوازراوەکانی مێشولە بە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای وەڵباخیا، ئەم پڕۆژەیە ڕێگایەکی نوێ و کاریگەر پێشکەش دەکات بۆ پاراستنی تەندروستی گشتی لە جیهاندا. چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا کاریگەریە ئەرێنییەکانی ئەم پڕۆژەیە زیاتر دەربکەون و ببێتە مۆدێلێک بۆ بەرەنگاربوونەوەی. کێشە هاوشێوەکان. هەرچەندە پرۆژەکە ئامانجی باشە، بەڵام هەندێک نیگەرانی و پرسیار لەلایەن خەڵک و ڕێکخراوەکانەوە سەری هەڵداوە سەبارەت بە کاریگەریە درێژخایەنەکانی ئەم جۆرە دەستکاریکردنە بایۆلۆژیە لەسەر ژینگە و سیستەمی ژینگەیی، بەڵام زانایان و لایەنە پەیوەندیدارەکان جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەم ڕێگەیە سەلامەتە و بە وردی لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە. ئایا هاوڕایت لەگەڵ ئەم بڕیارەی گۆگڵ؟